Salam dostlar! Bu gün biz Türkmenistanyň Enar mekany Garrygalada, Balkan welaýatynda. Görşüňiz ýaly, enar bagyndan enar ýygdyk. Iň gowy enarlar Türkmenistanda, Garrygalada ýetişýär. Gyşyň azaply sowuk günleri yza galdy. Howa maýlap başlady, biziň syýahat kanalymyz ýene siz bilen. Biz bu gün Türkmenistanyň Enar mekany Garrygala gitýäs. Garrygala Balkan welaýatynda ýerleşýär. Garrygalada Goşdemir jülgesi bar. Goşdemir jülgesi Türkmenistanyň iň meşhur, iň köp şarlawukly jülgeleriniň biridir. Goçdemir jülgesi Aşgabatdan sekiz-dokuz sagat uzaklykda ýerleşýär. Uzak ýola syýahat eýýäm ýolda başlanýar. Arçmanda dostlarymyzyň motosikline münüp, motosiklda gezelenç etdik. Motosikl sürmek, bul örän üýtgeşik duýgy. Arçmanyň ýollarynda maşyna motorda aýlanmaly, has motorda barýar şuwagt üçin. Bu ýerlere Arçman diýilýär. Spartak bu günki gün woditelimiz. Elbetde, nohuryň üstünden geçmän, Gargala baryp bolanok. Nohurdan geçmeli.
Nohur, Türkmenistanyň iň meşhur syýahat edilýän obalarynyň birisi. Bu günki syýahatymyzda Nohuryň Menemen daglarynyň üstünde gar ýagyp dur we bu daglaryň, tebigatyň, howanyň ajaýypdygyny aýdyp diýer ýaly däl. Dostlarymyzla üýşüp, garda taý oýnadyk. Garda gezelenç etdik. Wideo düşdük, surata düşdük. Nohuryň Menemen daglarynyň üstündäki ajaýyp peýzažy hökman wideo ýazgylara geçirdik. We siz bilen paýlaşýarys. Garly howada Menemen daglarynyň üstüne çykdyk. Menemen daglary Nohuryň ýokarsyndaky daglara Menemen daglary diýilýär. Ýol, hemme ýer gar, nastreniýe oňat, howa gaty gowy. Bu gün Garrygalada Goçdemir diýilýän ýere barýas. Garrygala barýan ýol daglaryň arasyndan dowam etýär. Bu ýerde ak daglary görmek bolýar. Ýurdumyzyň başga welaýatlarynda, başga etraplarynda gabat gelmeýän üýtgeşik daglary Garrygalada görmek bolýar. Goş demir jülgesi Garrygaladaky iň meşhur, dynç alynýan jülgeleriň biri bolup durýar. Uzak ýerden syýahata gelmek üçin bu ýerde ähli şertler göz öňünde tutulypdyr. Garrygalada Goş demir diýilýän ýerde, dagyň eteginde, Çarlugyň ýanynda bu günki syýahatymyzy dowam etýäris. Ýurdumyzyň iň owadan ýerleriniň biri, ýatdan çykmajak Dag peýzažy diýende arkamyzda görülýän dagyň gatlaryny sanap bolýan ýerde Goşdemirde bu gün Şarloga gelýäs. Iki gün Şarlogda wagt geçirýäs. Elbetde, biz bilen syýahata gelen dostlarymyz bize nahar bişirip berdiler we her kim öz halaýan tagamlaryny bişirdi. Uzak ýoldan gelenden soň dynç alyp, dagdaky Şarloga tarap ýolumyzy dowam etýäs. Goş demir Çarlogluny ýöräp barýas. Bir gapdalymyz dag, bir gapdalymyz owadan peýzaž. Iki dagyň ortasyndan Goş demir Gargalanyň iň owadan we iň meşhur Çarloklarynyň birine ýöräp barýas. Jahankeşdeleriň we ýerli ilatyň aýtmagyna görä, jülgäniň ýokarsyna çykmak arkaly ona golaý Çarlowga gabat gelmek bolýarmyş. Goş demir jülgesiniň iň meşhur Çarlowgy bul ilkinji Çarlowg. Dostlar ynha bizden başgada Tebigatdan lezzet alýan şeýle jahankeşdeler görmek bolýar. Dagyň üstüne çykypdyr. Ana dagyň gerşinde, künjeginde durup tebigatdan lezzet alýar. Salam Spartak. Na Spartak dostumyz, o-da syýahat etýär, tebigatyň gözelliginden lezzet alýar. Dostlar şeýle sorag, dagyň içinde, ýabany tebigatda ýeke özüň gidip barýarkaň, öňüňden gaplaň çyksa, aýy çyksa ýa-da möjek çyksa, Näme ederdiň? Biz syýahat edende her dürli ýagdaý bolýar. Käwagt leoparda gabat gelýän, käwagt syrtlana gabat gelýän, ýylana, elmydama gabat gelýär. Size şeýle sorag, öňüňizden bars çyksa ýa-da aýy çyksa ýa-da möjek çyksa näme edersiňiz? Kommentariýada jogabyňyza garaşýan. Daşlaryň ýüzünde şeýle dagy haly ýapyşdyrylan ýaly mohlar görmek bolýar. Bu günde görülmeýän adatdan daşary bir ýagdaý dostlar. Dagyň ýüzünde şeýle haly ýazylan ýaly. Mohlar bar, bir bäş-on santimetr galyňlykda ownujak güller we owadan ýaprakly. Bu gün siz bilen syýahat kanalymyzda şeýle owadan ýerleri paýlaşýas. Şarlok ýylyň dowamynda dürli ýagdaýlar dakýar. Bu gün biz gabat gelende şarlogyň akyp durşy şu möçberde. Emma ýylyň dürli wagtlarynda gelmek bilen şarlogy şeýle ýagdaýlarda görmek bolýar. Goşdemir şarlogyna geldik. Bu gün garlar entek eräp başlamansoň suw azyrak. Ana arkamyzda Goş demir şarlawy akyp dur we Goş demire suwunyň azlygyna seretmeden gelýän adamlaryň gaty sany kän. Türkmenistanyň enar mekany, ýagny iň tagamly, iň gowy enarlar dostlar Gargalada ýerleşýär. Gargala Türkmenistanyň iň köp şarlawyklara baý ýerleriniň biri. Şeýle süýji suwly şarlawyň suwundan ýetişen enarlar ýygnalyp, olardan Şeýle soklar taýynlanýar. Iň gowy enarlardan ýasalan eçil sogyny içmegi size maslahat berýär. Sebäbi eçiliň enarlary Türkmenistanyň iň gowy enarlaryndan ýasalan.